Yn y fideo hwn, dwi am ddangos i chi sut mae cael mynediad i waith y plentyn uh, drwy Google Classroom, fel bod nhw'n gallu gwneud y tasgau o adre. Gyntaf, da ni'n mynd i agor browser, fel bod ni'n gallu mynd ag chwilio yn Google, a ni chwilio am Google Classroom. Mi wnaethon fwy o rhain weithio, ond o'n i glicio'r un sydd jyst yn deud Google Classroom. Pan mwyn yn agor, ni chi eto, ni chi weld botwm mawr glas yn y canol, Go to Classroom. A rwan fydd angen mewn gofnodi efo manylion ysgol eich plentyn. Um, mae'n siŵr fydd hyn wedi cael ei gyrru adre chi yn barod, neu falle eich plentyn chi yn cofio nhw beth bynnag. Uh, un peth i fod nodi fan hyn, dwedwch bod fi'n rhoi fy rhan gyntaf fe e-bosti mewn yn fan hyn. Yn aml yn yr ysgol, dim ond dyna maen nhw'n gorfod wneud. Os dyn nhw'n defnyddio Chromebooks yn yr ysgol, dim ond rhan cyntaf e-bost sy'n bwysig. O adra, mae'n bwysig bod yr gweddill yr e-bost yn cael ei mewn, falle bod o'n at hwbcymru.net, neu efallai bod o'n at einysgolni.com, neu be bynnag yw'r cyfeiriad. clicio next, rhoi'r er cyfrinau i mewn. Os ydych chi'n defnyddio Hwb Cymru, mae'n bosib wneud eich gyrru chi i wefan uh, Hwb. Rydych chi angen rhoi'r e-bost i mewn eto, mae hynny'n iawn, gwnewch hynny, mi ddewch i'r un lle yn y diwedd. Ar ôl mewn gofnodi, newch chi gyrraedd tudalen sy'n edrych fel hwn. Falle fydd yna fwy nag un dosbarth yma, mwy o'r teiliau ar hyd fan hyn, ond un dosbarth sydd gen i. Felly, fi mewn i'r dosbarth, dwi'n clicio ar yr enw. Peth cyntaf ydych chi'n weld ydy'r ffrwd. Mae'r ffrwd yn gallu cynnwys negeseuon gan yr athrawes, mae'n gallu cynnwys uh, nodiadau'n dweud am dasgau sydd wedi gosod, neu mae posib i blant i ysgrifennu yna hefyd, gan ddibynnu os ydy'r athro neu athrawes wedi troi hwnnw ymlaen neu i ffwrdd. Os ydi o mlaen, mae plentyn yn gallu teipio yn y bocs fan hyn a postio hwn. Jyst nodwch, os ydych chi yn postio fan hyn, mae plant y dosbarth i gyd yn gallu darllen ynghyd â'r athro. Y prif dudalen beth bynnag ydy gwaith dosbarth draw fan hyn, so na i glicio'r hwnnw. Gan mae hwn wedi tro cynta i fi ddefnyddio'r dosbarth yma, weithiau gai pop-ups fel hwn, allwch chi gael gwared yn nhw ddigon hawdd. Un tasg sydd wedi osod yma, disgrifio cymeriad, mae hwnnw o dan y teitl Cymraeg. Mae fyny i bob dosbarth sydd nhw'n gosod eu tudalen gwaith dosbarth, weith rhai yn ei o, o bwnc i bwnc, rhai efo teitl o ddydd i ddydd. Mae ni glicio ar y tasg disgrifio cymeriad, Newch chi weld disgrifiad ohono fo fan hyn, um, falle'n syml, falle'n hirach, wedi sgrifennu gan yr athrawes, a hefyd mae'r adnoddau ar gael draw fan hyn. Un adnodd sydd gen i yn yr esiampl yma, ond mae allu bod lot mwy. Uh, gall nodda fod i'w darllen yn unig, felly bod plant yn clicio arno fo ac yn darllen uh, beth sydd ar adnodd, neu'n gwylio fideo, neu edrych ar lun, neu, fel yr un hwn, bod o'n ddogfen maen nhw'n gallu gwneud y gwaith arno fo. So ni'n gallu clicio syth ar y ddogfen fan hyn i ddechrau fy ngwaith, ond dwi'n mynd i weld, clicio ar gweld aseiniad i gael bach mwy o fanylion y dasg. Felly eto, teitl disgrifiad fan hyn. Sylwad y dosbarth, os ydych chi'n teipio fan hyn, bydd y dosbarth i gyd yn gweld beth sydd wedi deipio. So mae sylwadau preifat dim ond rhwng y plentyn a'r athro neu athrawes. Felly os ydych chi'n teipio fan hyn, dim ond yr athrawes sy'n gallu gweld beth ydych chi wedi dweud. Draw yn y bocs ar y top dde, eto mae'r adnoddau yma, union fel y dalen cynt. Rydych chi hefyd fotwm ychwanegu neu greu. Os dwi'n clicio ar hwnnw, mae gen i yr opsiwn o greu dogfen hollol newydd. Dogfennau ydy prosesu geiriau, slides ydy cyflwyno, sheets ydy uh, Taenlen a drawings ydy tynnu llu neu dynyddio blychau testun a falle mlaen. Opsiwn bwysig hefyd ydy ychwanegu o Google Drive os nhw wedi gwneud y dasg yn barod a eisiau adio eu classroom dyna sut. A mae ffeil yn gadael chi lanlwytho. Felly os da chi wedi tynnu llun o'ch plentyn yn gwneud tasg, mae'n bosib lanlwytho hwnnw fel bod yr athro yn gallu dod ar ei draws. Byddwch yn ofalus efo'r botwm cyflwyno. Os ydych chi'n clicio hwnnw, mae yn dweud wrth yr athro, dwi wedi gorffen, a dydy'r disgybl methu gwneud unrhyw newidiadau gwaith o hynny ymlaen. Peidiwch poeni os ydych chi'n clicio gan gymeriad, cliciwch arno eto i ddad gyflwyno, ac mae rheolaeth y ddogfen yn dod nôl i'r plentyn, a maen nhw'n gallu cario ymlaen i wneud y gwaith. I agor y gwaith, dwi'n clicio ar y logo yn fan hyn. Da chi'n gweld mae'r rhan cyntaf fan hyn fydd enw'r plentyn, a'r ail ran fydd enw'r ddogfen. Felly, glicio arno fo, mae'n agor i fyny, na mae hwn jyst yn ddalen blanc, ond bosib bod yr athro wedi creu templed yn barod yn nhw weithio honno fo. Felly nhw'n gallu creu gwaith, pan maen nhw'n gorffen, does dim angen rhannu yn fan hyn. Allan ni neu glicio ar y botwm Turn In, neu mynd nôl i Classroom a clicio Cyflwyno yn fanna. Cofiwch, does dim angen arbed gwaith pan ydych chi'n defnyddio um, unrhyw beth drwy Google for Education. Os na i glicio ar ffeil fan hyn, does dim arbed fel opsiwn. Fe wneud ydych chi'n teipio, mae'n arbed yn automatic, ac does dim rhaid wneud dim byd. Dyna chi, dyna gyflwyniad cyflym i ddefnyddio Google Classroom o'r cartre.